pamakandidana paye ndakashaya kuti ndodini mwana wangu akatizira kune chikomba chii muchirongo ndati iwe enda kuno murume wako uyu zvino akabva audzamba yake kuti nini hamushando nazvakare ndokubva azotora nemushando pamba abata mushonga akuda kuinwa mushonga kugadheni ndakati inini nyaya yandichaikwanisa Iwewe zvawati wauchada murume uyu chienda kwauri kuda atete wemunhu hanzvadzi yangu perekedzo munhu tione kuti ari kuenda kuda ndiko kwakuenda kumba kwaizira kubva ipo pamaikatindwe kudari nini eh, ndingakuti two days before dare raitwa akanga aenda kumba kwaizira ndokwakugara kumba kwaizira ndakaremerwa pachingamiro kuti ndiwe nditini ndisangane naezira iye achigara nomwana wangu ndiko kwaari izvozvo

Kutaura kwandakaita changamire mukwasha wandinozive nini ndikuti zvino mwana wangu nokuti iye akataura achitika ane nhumbu yechikomba ndiko kwaadoda kuyeti aenda akaenda ndiko kwaakaenda saka ndiri kubvunza kuti uyu uchiri kugarirei naye aukuona kuti pano nyaya pa uyu mukwasha uyu ndakanzwa nerunyere kupe pamusoro yechangamire Eh, va- ari kubikirwa izvino akubikirwa kumba kwaambuya wangu akanga ati eh, mushure mokunge achinge awana humbwa Ndipo paakada kuti uchioneka kuti achienda kumba kwavo. Ndiyo nhau yacho changanya. Unoziva here kanonzi kadengereni? Kuti kakabvira kuti vana vakurubva kudhara kumafiloro mubheki. Ndokawakiita kugara nekufi. Wani ngapi wezvo zvako yaenda. Wechizinga pamusoro zvi. Inini zvinondiremera changamiro kuti nditi inini mukwasha uyu pasina chaakanditadzira kuti ndomuti wanga wadiwo kuti urongedzi shoko rero rinondiremera changamiro kudhara right hausi mwana mudiki uyu kudhara stereka rekara kumashure ukambopinda mubingira kumashure shure stereka uchiwo kaiti paye pashop kainzi kabonanza padhuze nombiya yanga iri james yava james makamba iyi muti maigaronga muruka kakabenda kumbosa unokaziva wakaziva kudhara kwandikutaura iwe ukamboenda taipirira mabhazi kumusika kuodhi musika kwekwe kwakuno varume vachoka masaga wavaiwo vairwara nobrengisa zvikabva kupi zvikabva kuti dengerenge kuchengeta mwanunasi ukamanyewo nokuti iye akafira pamba pako unenge unodambudzika uri kumuabhusa wanyatsonzwisa huna asi kutema here Ah, huni ari kutema chakamira. Iwe unongo chiti kuchengeta asi imhosva nokuti hauna ukama naye. Chikomba chedu chatova mukuwasha wako ndozvazvikureva. Ndozi mwana wako ndokwakaenda uchakaona ndochiri kumunaki. Wanza point yangu? Rega timire izira uyu. Ndakafonerwa chinzi kune mombe yauya akandifonera akati kune mombe yakauya iriko. Yokuti auya apiwe. Yoka mapuwa mombe iyoyi imwe yacho kana ukatipuwa wani yacho tengesa umboenda wazvinzwa. chirega kugara pambo ndiwe ukafona kuti kai eh, ndikataura newe kai eh, anoziva kuti inokataura nezvawataura nezvandotaura ndakataura newe kai ukapombe kana kuti pona asi hwaniso tengesa bobva pambo buza wakafunga kuti iwe uchaita mukwasha wakapasina zvakupera chikomba ndichatotora mukadzi wazvinzwisa unokama naye iwe ukafira ipapo watu wakasarudzwa anobhadhara kumusha kwei unobva Eh, mutoenda kubhadhara kutsombe
wazvinzwa
next